Tuna ka thil record hi i ka vawi khat tihna a ni a, a sound te a lo zawi deuh hlek a, min lo hrethiam hmang dawn a nia, an leh vek ah chuan in sound ring zawk leh fia felfai zawk in tih ka lo tum tawh a, kum sang hi paruk kha a ni ta ni a, a hmun te hi chu sawi lo mai ta ila ih high school ah hian in hna ka hmu ve a. Naupang te in ka pa boral avang khan chutah chuanin mi in kan luah ta, kan luah dawn hianin a kan in bulah hianin ah in pakhat a awm a pitar leh putar an awm a a bak chu in a awm lo hrim hrima sawtah a piah. daih ah a awm a daih a ni ta a fa lang leh a bak ah a hmun vel kha a rei a la rei ve deuh vang khan tun ah chuan in a ding khawp tawh tho ta sai chung hun lai chuan in ah eng nge thingkung vel a la ding khup a la thim deuh ruih a ni a la ngaw ti mai ang. Chuan chu in chu ka luat a, ka luah dawn khan ka in luahna pitar leh putar te khan in luah hi a hrang a nia aw, i kawta tuizem te kha a in thal ri bur bur zel nia, hindi thin ho a fiam tu deuh hian hei eng nge ka la naupang ve deuh reuh vang khanin min sawi theih eng emaw vel turah khan ka ngai a, engah mah khan ka ngai lo a chuan ka luah ta a, tawng thei lo pakhat kan in hnuai luah thin pakhat hi khawhar hnemah ka tia ka hruai ve a kawngpui bawk ta kan pahnih chuan kan awm ta a. Tichuan ka luh atanga thla khatna bawr vel a ni a, a tah hian ka u nau nu ka phirpui nu hi Mim hi a rawn zing ve a, chuan kan thawm hriat hmasak ber chu Sunday zing a ni ta, a ni hi chu ka hre tawh lo va, a ni tak hi chu ka chhinchhiah lem lo vangin ahh ka hriat dan kan hriat dan chuan Mim pawh khan a lo hre ve thauh a. Sitting room ah hianin tian a rawn kal ka rawn kal kual a naute awi ang hian mate mumu ti a heti a naute awi party a kal kual ang hian ka hria ka harh zawk a ka harh zawk a ti mai la hei ka harh deuh tawh tho ta chu mi pawh chuan khua vang deuh tan tho vang kha var deuh ruai ruai tawh ta mate mumu ti a ka tho zawk a chuan. Mi mi pawh chuan i hriat hriat thawm kha ka ti a, hria e tih naute a rawn awi kha a rawn ti a rawn hre ve chap ta. Chuan ta tang khanin zan dim deuh tho mai khan thawm hi a rawn nei ta, in hnuaiah hian ara ka vawt a, broiler pali lek hi ka vawt ta, chuanin chungte chu an rak tuar tuar zet a, zan laiah te hian ka za chhuk thla a eh lighter eng thei a mawng a hmel eng thei ang chi ka thinawm hun lai kha a ni ta. Ka nghan kan en kual a, engmah a ka hmu ngai ve a bawk si lo. Chuan zan khat chu a hringa hranin ka hmu ta, a hringa hranin. Chumi chuanin ka leng a dar sawm pahnih dawn a ni ang ka haw kha. Sawm pahnih a ri tawh hial zawk mai theih. Chutiang velah chuan kan leng a kan haw ta, chumi tawng chuan tawng thei lo neh chauh chuan kan awm ta. Ahh ka in luah hi, ka in awm dan hi an sawi hria leh lawk ta ila. Hei, a choka a hran, sitting room leh bedroom kha a hran ti mai ang ka sawi thiam chiah lo, varanda atangin choka lampang kha chu a kal pawh vek theih tho ta, chuanin bedroom luh dawn chiah ah hian bang rel ah hianin ih lighter ih eng thei ang chi kha ka dah bawk ta, eng emaw thut a ka rinawm loh vel a han neilo a ka ti a, chuan chumi tum chuan kawngka ka ka hawng a. Thlai hi a ruai ruai a, current kha a thim vek bawk si chu aiin a fal em avang khan a thim deuh ruih a, thingkung vel kha la ding deuh khawp a, kawngka ka hawng chiah kha thlang ka hma zawn sitting room kan hawn kawngka hawn chiah khan in sitting room a ni ta chuan chutah chuan thutthleng hreah hian a lo thu a ni ka hmuh dan chuan in-- I kawr chhawhchhi buhpawlh rawng ha, kekawr dum ha a ni ta chuan sam a sam hi thlah nghal a chuan ka phu nasa lutuk tak a chuan bedroom ah ka tlan lut nghal a ih ka lighter eng thei kha ka la tukverh a a rit thuai a chuan mahse lag engmah chu hei inhawng leh keh ang chi kha chu a awm chu alawm a ri a ri thuai a ni a thawhmah kha chuan a keh a ni tukverh ka maw a keh ka ti mai a ri thuai a chuan in. in hnuai ah khan ka tlan thla khan ka zu en a hlau chung chung khan mahse eng mah kha chu ka hmu zui leh ta chuang lo ta chuan thawm ka hriat leh pakhat chu ka ka general hriat tir a hi a rawn zin a chuan ih khawhar hnem ah hian ka tia school guitar hi ka kawl thin a. Chu chu ka khum mawngah hian artui bawm a ruak leh ka khawng bawm chungah hianin ka tung mai thin ta. Chu chu zanlai en a rawn in thai ri tak tak mai a hei i mihring ina perh thiam mang hlei lo tia kan thai vau vakang hian a rawn in thai riah kan har dawn zawk a chuan kan in lukhawk a thlan hluam mai khan. Kan inmelh hriat hriat tir a nia, kan che ngam tawh der mai si lo a, chumi zan chu tichuanin kan tleivar ve thei mai ta, mahse la vawi khat chauh leh ta chumi thawmah chu, chuan a tuk zan leh ah chuanin hmaka hmai zawnah hianin hei kut hianin thawi feih hian tian rawn khawih se he tian rawn khawih kual se chutiang deuh chuan hmai zawn in thawi feih a tia rawn khawih ang hian a rawn zut ang deuh hian a rawn awm a. Chu pawh chuan a chian hian ka che ngam tawh lo ka hlau lutuk a ka chuan kan school kan ldc pawh khan in mama hi min ti mai thin chu mama eng a teiin a tun lai i va han che i va han che er em em i hmai ah bawlh nasa bawk si tih mahse tah khan chuan ka la sawi lawk duh lo ta zan hi ka mu ngai lo a ni ka hlauh lutuk ka hlauh avang khan ka che er chawp pawh ka ithe lo ka hlau lutuk a maw khuathim lek tawh kha chu ka hlau nghal em em mai a ni. Chuanin a hnu deuh hlek ah kan LDC bulah chuan ka sawi ta ka thil hriat vel ka kei chuanin ih chumi a ni e chumi chuan a luah tawh a chumi chu ih a thi tawh e tih kha engmah ka hre lo ka thil hmuh chauh kha ka sawi a ni amah erawh chu kan LDC bula ka sawi ka. I anih khan in midang bulah an sawi chhawn ve leh a khan a hma ah khan i rai che a thi khan i an lo luah tawh avang khan in khang vel kha an lo hmeh bel kual ta chumi thla chu a hmu a chuti kha titi ang vel zawng zawng an lo sawi ta kei chuan in duh ngei luh a chuti eng hmang ka hrelo mah. Ka thil hmuh kha ka sawi mai ta a ni ta, chuanin anni khan an hmehbel kual avang khanin ih chumi an hmehbel nu pasal chuan a thin a rim ta, kan ih inpui ang ve deuh reuh a kan neih sai tual a, ih chumi khaw a ka zin ṭum a ah ka hna ka thawh ṭum a, kan han inpui ve ang a ni, chu chutah chuan chaw ka hmi ta. Chumi tum chuan a pasal chu rawn kal ta a ni. Silai a rawn keng a, ulpuna a rawn keng a. Khawiah nge za i awm ka nupui dawt a puh tu kha a rawn ti a. Kan ka ngawi reng kei chuan ka ka bang bo ang reng khawp mai a. Eng nge awm zia ka ti a chuan ka nupui hi thla hrang ang in i lo sawi a tih ka ti ti vel chu kha mi ti ta chuan pawnah hi an lo chho lawk teh a ti a. Chaw kan lo ei thawn lai tak a ni vang. Pawnah kawt zawl ah hian mi ko chhuak ta. Chuan ulput khan ka chal ah hian min tin he khua chanchin bu chhuak zawng zawng ah hian in ka thusawi hi dawt a ni tih i chhuah loh chuan in tungkar chhung leh i chhuah loh chuan ka kap hlum dawn che mi ti ta chu pa chuan ka sa ve phat mai ka bul ah han thing fak awm a ka vawlek tawp mai dawn a mawni chu a tih na rilru kha chu ka pu ve a ni ka in thing fak kha chu ka ban mai kha ka in ring reng chuan chu pa chuan a mu awm lo mai diam nge aw a tia e a silai mu te ami hmuh tir vel a thun kha a awlh bun ah khan chuan a haw ta a haw hnu ah khan in aizawl lam ami ka chhung te ka phone ta ka pa u hi a la boral lo ta police ah hian a lal lal ve deuh a ni ta chu chu ka zu phone ta saituar police pahnih min veng tur in an rawn kal ta eng emaw thil tha lo a rawn thlen em lo vang khan in. Sa police kan ti kha min veng reng ni hnih chhung min veng ta chuan Aizawla joint director bulah ka sawi ta ani khan i thil hmuh chu i thil hmuh dan dik tak min hrilh ro tia ka hrilh ta dawti sawi lo maw tia sawi lo e sir ka ti a chuan eh ania hetiang hi in awi lo sak ngawt chi ni lo hmana ve pawn i tawn ang deuh chiah hi ka tawng tawh a dawt a ni lo ang a ti ta chuanin. Ka van nei leh ta zel a ti khan Aizawl ah post ruak a awm a lo awm lai tak a ni ta, chutah chuan Aizawl ah chuan min post ta nghal ta, chuan chumi khu ah chuan a ka an a an thang nasa khawp a, a ka sawi ang khan chung nu thla chu a hmu a, a sawi a chuti ka ti tiang zawng kha min sawi kual ta kei chuan. Chumi in luahtu hming, chumi in luah, lo luah tawhtu hming te chu engmah ka hre lo ta, ka luah mawl ve tawp ka nia, ka ti khan eh a hma lo luah tawh avang khan an hmeh vel kual ta, ka tiang vel zawng khanin keimah a sawi ang khanin an lo sawi chhawng ta, ka tiang vel ka ni ta, eh a sawi buai deuh nuai a, ngaihla dahin lo thiam dawn nia, ih tawngkam thiam loh nen, ka sawi thiam lo lutuk ang aw. Ah, an dah that ve mai mai ta ka tia he thil pawh hi. Tin, thil dang eng eng emaw pawh hi naupang te ti lo chuan ka tawng ve neuh neuh a, chung te pawh chu pa tu han ṭu ang deuh te pawn ti tai la sei lutuk lo ngaihtlak nuam tawk velin ka tia ka rilru dan chuan chung te chu la pawsei leh turah a ngai ta ila. Tin, Ahh enge kan sawi leh ang aww pakhat pawi te han sawi leh ta ila kan naupang deuh lai hi ka pa hian vawk a tal thin a chuan vawi khat chu ka cousin urate hi vawk ka pa'n vawk a tal dawn avang a ni urate va sawm rawh u tih a ni kum sawm sawm pahnih bawr vel chu kan ni tawng a. Tiang vel chu kan ni ta chuan ka u leh keih leh ka phiarpui kan pathumin ih Urate ava ka zen chu ka pa vawk tal pui tur a va kaitho zawh chuan kan phei ta a ni. Chuan kan veng kan kal ta kan veng biakin bul Presbyterian biakin bulah hian a thim lutuk a chung lai chuan street light tih vel hi la awm lo ta kan traffic police ang deuh mai palian pui mai a lo ding a. Kan hla lutuk a kan hmuh rual that a, kan han tlan chhe tak tak mai a, kan tlan chhe let a ka u ka ra te pawh chu kan kai kho ngam lo, chuan kan en let a ka pa te bulah hian kan sawi ta, an ni khan an kal a mahse le ni chuan engmah han hmu ve tawh chuan ka han kal ka han kal a, a dinna hnuah khan. Engmah hei han hmuh sual tur ang chi, electric ban emaw eng emaw han hmuh sual tur ang chi kha awm lo hrim hrim. Traffic Police form ang a inthuah ang. Pa lian pui mai. Fit kua fit sawm zawng chu ni ang a, ka ti ang. Ka sawi ih, a san zawng kha chutiang bual vel chu a ni a, a lo ding zuah mai a. Thim zingah khan ka han tlan chhe tak tak mai a eng pawh ni sela chukhat zawng khan ni phawt sela tun part a tan chuan part dang leh ah thil dang eng emaw ka tawn deuh deuh ngeihnawm deuh deuh tur a lo awm a chute pawh chu la sawi leh tura in ngai ta ila a ngaithla dan mi lo thiam sak ula ka vawi khat tih nan hi vangin ka thiam lo lutuk a chu chu mi lo hrethiam tur a ni a tun tan chuan duhtawk phawt ang aw awm tha phawt u.